Voikhat cu Satan a biami pa Laimi Satan a biami hi US ah pathum hrawng an um i pakhat te hin kan vai tong ve. An a nute nih khan kha ka fapa hi zangfahnak tein rak ka chawn no piak law anih hi Sunday bak ah Satan temple bak ah a kal i Satan bak a bia ti ah si tak e cu ka thei bolo mu zong ka duh ngai su su zero da singa ka van ti e ka va kal ka va len bia kan i ruah na zu pani bia kan i ruah ya kanau ma ti zun na um ka ti e ama a chim da na khan choin ma rong hen si te ko na balte in tam deu atuan bia a chim te ka ke mani ka van mu pia kho mi cho khrihfa bu ni khan a chilung an fa ter tok Khrihfa upa pawl le Khrihfa ai timi pawl nih a thinlung an fahter tuk tikah khan kha Khrihfa sinak kha a huat in a huat i Khrihfa kan ral a simi kha Khrihfa a huat tuk ruangah Satanpi a biaknak tu khi a rak si. Kan i cawnpiak, kan i cawnpiak, kan i cawnpiak, kan i cawnpiak i a donghnak ah cu kan naupa nih a ka timi cu siapa zei ruangah dah Jesuh Khrih cu zumh ṭhan seh tina ka duh. Nanmah Jesuh Khrih zumtu le kannih Satan a biami kan i dannak cu Sunday te lawng pei si ko cu. Sunday ah nan nih nan i pum i Jesuh nan bia kei Sunday ah Satan kha a temple ah ka bia ve nain nikhat ni niruk ni tiang kan kawlmi a biapi ah kan chiahmi caan kan pekmi cu ai khat dih tangka kan thinlung ah pathian nakin a um deuh kan folong te kan dek kan hlang ngeih mi kan kan design kan thil hruk ei kan sam tuah ning kan khuaruah deuh mi kha ai dannak pakhat man a um lo a ti ka cu ka naupa cu ka ti mi cu kai lom tuk e sermon tha tuk a si e hi fapa tlau bantuk in a ro lawng duh chung i ka pa va thi ko law tiah direct in cun a chim lo nang ka ro hi rak ka pe ko a ti si cun thi hau chang cu ve bantuk in kan nih zong hi kan tlaunak taktak cu laimi kan tlaunak cu a thluachuah petu pathiannak in a thluachuahnak kha kan duh do i thluachuahnak duh do cu ṭih a nung taktak Tatak ngaingai lo ahcun nanmah Malaysia ummi Laimi nakin US ummi Laimi khi takor lung zawt nakin a thi a thi ti cu zung zawt nakin a zawmi an tam deuh cu depression in zeiruang ah ti si ahcun US ahcun kan duh a tling US ahcun vawleicung thilri kha kan ngeih sihmanhsehlaw vawleicung thilri kan ngeih hi kan i za bak taktak lo cu kan naupa pakhat a rum ngaimi se a laimi mino ah sel lum a rum bik pos ko lai US ah hin voi khat cu phone ah ka chon ese sai lo a baruah kan duh tira okay van ka ruah ko sa ka ti ka no lio ten US dollar tingkhat kumkhat ka mu sia chun kai za bak te tingkhat ka van mu i a rau lo ting ni ta cheu ka du ting ni ta cheu ka van mu ting nga ka du ting nga ka du ting sha ka du atu hi ting sha leng ka mu chang na in kai nom kho bak lo zia nai nop lai Ka hin iPhone hi rawk seh law Samsung company ah rep ngah lo. Toyota motor car rawk seh law Honda ah rep a ngah lo. Zeiruangah a sertu company ai dang. Cu ve bantukin kan nih hi vawlei in sermi kan si lo. Vawlei nih a kan ser lo. Tangka nih sermi kan si lo. Cucaah cun tangka le vawlei nih diriamnak taktak, nun diriamnak, duhdim nun taktak hi a kan pe kho lo hrimhrim. a kan sertu Pathian lawnglawng nih kan pek khawh kan manufacturing company lawnglawng nih Jesuh lawnglawng nih a kan pek khawh cucaah cun hi kan Pathian nih hin sualnak va tuah ti hlah u law tiah a kan ti tikah khin ah Pathian cu a strict tuk eh Pathian cu ah keimah hin nuam tein um ko ning ka ti zong ah hin tukah a kan nomhter lo cu tiah kan ruahmi hi a si lo Pathian nih sualnak tuah hlah a kan ti duhmi cu Pathian nih hin a donghnak ah sualnak phichuah vawlei phichuah tangka phichuah kha a theih i kha kan tlau lo ding tangka tatak nih diriamnak a kan pek khawh lo zia kha Pathian nih a theih ruangah cun dakaw a kan huat ruangah si lo a strict tuk ruang zong ah si lo a kan dawt tuk caah hin kha na thinlung tatak na ti halnak riamtertu tatak a si lomi thil a kan buai tuk hlah law keimah dako ka si keimah dako ka si tiah Jesuh nih a kan tinak cu si cucaah cun laimi kan tlaunak hi nomh kan duh tuk vawlei thluachuah kan i renhnan vawlei thluachuah cu ṭih a nun tukmi cu vawlei thluachuah i bochan hmanh Vawlei thluachuah cu ai thleng kho, vawlei thluachuah cu an kaltak kho. Ai thleng khomi le an kaltak khomi nih lawmhnak taktak an pe kho lo. US ah degree a ngeimi hi lai mino tam tuk degree a ngeimi hi zakhat ah sawmruk le panga nih rian an hmu kho lo. Na ngakchiat lio te ka koi ka maw na rak timi khi tu hman an i chawn ti tung lo. Hoi la kom sin in lawmhnak um lo hi. kan catang in lawmhnak um lo hi kan naupa pakhat cu a rum ngaingai le investing timi khi a tuah i cu investment a tuah lio ahcun ruah lo pi bakin kha investment a tuahmi kha a crash ko cu dollar thongsom kua bak cu a sung dih cikcek i tangka cung i a nunnak a rak i bunh dihmi vialte kha a tlau dih cikcek kan identity hi khoi ka dah um ahodah na si na rumnak hi na identity si sual ma na thiamnak hi na identity si ahcun a dih US sung ah hin an rian hi an identity an chia cu tahchunaka US nih a biapi bik an chiahmi cu zei bantuk title zei bantuk sinak dah na ngeih doctor an si cun an doctor sinak kha an sinak vialte an siter dih an hrampi an siter an identity an siter tikah kha identity cu a tlau khomi su Voikhat cu kan nu pakhat hi a luancia kumhra kumhleng ah hin a cumpi peng le a hnar surgery an tuah. Doctor surgeon pa nih khan ruah lo piin a thahri kha a chah sual. Thi vialte a thluak ah a kai dih i a thi. Thi colh bak. Cu surgeon doctor pa cu a doctor license bak an su i a tuni tiang doctor a si ti lo. Doctor kan sinak, mirum kan sinak hi lakpiak ṭhan khawh a si caah hin lakpiak a si tikah kha identity, kha hnangamnak an pek khawh lo. Identity vialte lakah a ṭha bikmi cu zeitik hmanh ah lakpiak khawh ti lo dingmi identity cu si. Cu identity cu zeidah a si? Pathian fa sinak a si. Pathian fa sinak cu zeitik hmanh ah lakpiak khawh a si ti lo. camp ah uh, sorry conference ah kan chim song kha na that bik lio caan zongah pathian fa na si i na chiat bik lio caan zongah zin an si pathian fa na ke le nor de kham ni shim to na that bik lio caan le na chiat bik lio caan ah pathian fa na si